चपल विशेष परम सौभाग्य आजुक दिन से मैथिली राम कथा शुरू होबऽ जा रहल अछि वर्तमान में जे मानव समाजक स्थिति अछि

मनुष्य जीवन के किछु कर्तव्य आ मर्यादा होइत अछि मुदा आय के मानव मुदा आय के मानव समाज अपन कर्तव्य आ मर्यादा बिसरि गेल छथि एहि मर्यादा और कर्तव्य के पुनर्स्थापित करय वास्ते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा के परम आवश्यकता अछि श्री राम अवतार भगवानक एकटा दिव्य अवतार छनि ओना तऽ भगवानक असंख्य अवतार छनि आओर प्रत्येक अवतारके अपन अपन अलग महत्व छनि भगवान भिन्न भिन्न समयमे विभिन्न अवतार धारण करै छथिन जाहिमे सँ राम अवतार भगवानक एकटा दिव्य अवतार छै एहि अवतारमे भगवान मानव बनि कऽ अवतार अवतार धारण करै छथिन आओर मानव समाजके अपन आचरणसँ सिखाबै छथिन कि मानव जीवनके की उद्देश्य हेबाक चाही भगवान राम अपन आचरणसँ सिखाबै छथिन कि अपन माता पिताके प्रति की कर्तव्य हेबाक चाही अपन भाय पत्नीके प्रति की कर्तव्य हेबाक चाही आओर एकटा राजाके की कर्तव्य हेबाक चाही ई सब भगवान अपन आचरणसँ जगतके लोकके सिखाबऽके लेल अवतार धारण करै छथिन तऽ एहन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा के आइ से शुभारंभ भ रहल अछि तो एहि क्रम में हम विजित आत्मा कृष्णदास अहाँ सब श्रोतागण के चरण में सत सत नमन करै छी और एहि रामकथामे स्वागत करै छी आओर अहाँ सबसँ ई आशीर्वाद चाहै छी कि हम अपन योग्यताके अनुसार अहाँ सबके श्री राम कथा सुना सकी अगर हम अपन परिचय दी तऽ हमरामे कोनो एहन विशेष योग्यता नहि अइ कि हम अहाँ सबके राम कथा सुना सकी हमरा में न तो कोनो विद्वता ने कोनो पात्रता और ने कोनो यो- न कोनो विशेष योग्यता अछि हम तो मात्र एकटा स्पीकर छी वास्तव में वक्ता तो शिल्प रूपात छथि जेना स्पीकर में कोनो अपन आवाज नहीं होइ छै वो कोनो वक्ता के आवाज के प्रस्तुत करैत छै तहिना हम एकटा स्पीकरके भाँति शिल प्रभुपादके सन्देशके अहाँ सब तक पहुँचा रहल मात्र छी वास्तविक वक्ता शिल प्रभुपाद छथि जेना कोनो डाकिया एक व्यक्ति के संदेश ल क दोसर व्यक्ति तक पहुंचा दैत मात्र छै डाकिया ओहि संदेश मे कोनो अपन संदेश नहि जोड़ै छै तहिना ही हम श्री प्रभुपाद के संदेश के अहाँ सब तक मात्र पहुंचा रहल छी तऽ आउ राम कथा सुनऽ से पहिने राम कथा के महिमा सुनी

जाबे तक कोनो विषय वस्तुमे श्रद्धा नहि उत्पन्न हैत ताबे तक ओहि विषय वस्तुसँ पूर्ण लाभ नहि होयत मतलब पूर्ण लाभ नहि भेटत याद राखू भक्तिके कोनो कार्यमे श्रद्धा अपेक्षित अछि बिना श्रद्धाके पूर्ण लाभ नहि भेटत जतेक श्रद्धा ततेक लाभ जेना एकटा कथा परिसरमे वक्ता एकटा रहै छथि पंडाल एक विषय वस्तुओ एक आओर सुनैवला बहुत सारा श्रोता होइ छै लेकिन कथा सुनलाके सबके अलग अलग फल प्राप्त होइ छै किएकि कथा सुनऽके सबके अपन श्रद्धापर निर्भर करै छै जतेक श्रद्धा ततेक लाभ हमसब देख सकै छियै कि एकटा इसकुलमे बहुत सारा छात्र पढ़ै छथि आओर ओहि इसकुलमे इसकुल एक पढ़ाबैवला एक विषय वस्तुओ एक किलासो एक लेकिन इसकुलके बादमे पढ़ाइके बादमे ओहि छात्रमे सँ केओ डॉक्टर बनै छथि तऽ केओ इन्जीनियर आओर केओ पुलिस तऽ केओ डाकू किएकि हमसभ एहिसँ एहिसँ ध्यानसँ समझि सकै छियै कि पढ़ैवलाके श्रद्धाके ऊपरमे निर्भर करै छै सर- तऽ श्रद्धा उत्पन्न करऽके लेल रामकथाके महिमा सुनक चाही श्री वाल्मीकि ऋषि रामकथाके महिमा सुना रहल छथिन एक समय धेनु नदीके तट पर श्री उग्र श्रवासूत जी महाराज भारत के लगभग अट्ठासी हजार ऋषि मुनि के भागवत कथा सुना रहल छथि ओहि में से किछु ऋषि मुनि श्री सूत जी से जिज्ञासा करै छथि भक्तगण ई जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण चीज अछि मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ व्यक्ति के जिज्ञासा करक चाही ताकि शास्त्र के अनुसार बिना जिज्ञासा के मनुष्य मनुष्य नहीं पशु के समान होइत अछि कियाकि मनुष्य और पशु दुनू चार प्रकार के कर्म करैत अछि शास्त्र में बजाल शास्त्र में कहल गेल अछि कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु विरिनाम माने पशु और मानव दुनू चार प्रकार के कर्म करैत छथि ओ की खेनाइ सुतनाइ संभोग और अपन सुरक्षा लेकिन एकमात्र मनुष्यमे मनुष्यमे एकेटा ओ गुण छै जे पशुसँ अलग करै छै ओ गुण की छै तऽ जिज्ञासा जिज्ञासा एकटा पशु जिज्ञासा नहि कऽ सकैए लेकिन एकटा मानव जिज्ञासा कऽ सकैए ओ धर्म कऽ सकैए तऽ इएह जे एकटा धर्म छै इएह जे एकटा गुण छै से मानवके पशुसँ अलग करै छै पशु के पास कोनो जिज्ञासा नहि होइ छै हमसभ देख सकै छियै कि जतऽ छागर कटायल जाइ छै दुकान मे मांस बेचक के लेल ओतऽ बहुत सारा छागर रहै छै आ ओहि सब छागर जे बैसल रहै छै तकरा घास दऽ दै छै ओ सब खाइत रहै छै आओर ओहिमे सँ ओ दोकानवला की करै छै तऽ एक एकटा छागरके काटि कऽ टाँगि दै छै तऽ किछु देरके बादमे एक जाइ छै दोसरके बादमे फेर एकटाके लऽ जाइ छै अहिना अहिना करैत दसटा रहै छै तऽ एकटा लऽ कऽ चलि गेल तऽ बचलै नओ फेर कनि कालके बादमे एकटा लऽ कऽ चलि गेल काटि कऽ टाँगि देलक फेर बचलै आठ तऽ एहिना कऽ कऽ कऽ एक एक कऽ चलि जा रहल छै लेकिन बाँकीके जे छागर बचल छै ओकरा एहिसँ कोनो मतलब नहि छै ओ देखै छै कि अखने अखने हमरा बीचमे से एकटा छलै एतै बैसल लेकिन ओ अखने कटि कऽ टंगि गेल लेकिन ओकरा जिज्ञासा नहि छै ओ घास खायमे व्यस्त रहैए तऽ तहिना ही अगर मनुष्यके जिज्ञासा नहि हेतै तऽ मनुष्य ओहि पशुएके समान तऽ मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ जिज्ञासा करक चाही जाहि दिनसँ मनुष्य जाहि दिनसँ अगर मनुष्य जिज्ञासा करै छै ताहि दिनसँ ओकर वास्तविकमे मनुष्य जीवन आरम्भ होइ छै तऽ मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ जिज्ञासा करक चाही वेदांत सूत्र में के पहिल मंत्र अछि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा एहि दुआरे ब्रह्म जिज्ञासा करक चाही तऽ प्रश्न उठै छै कई दुआरे जिज्ञासा करक चाही कियाकि मनुष्य जीवन प्राप्त भेलै तै द्वारे तै द्वारे जिज्ञासा करक चाही अथातो

एनाही हम सब आगा सुनब कि कुंभज ऋषि जिज्ञासा केलखिन तऽ रामायण प्रकट भऽ गेल हिनका सबके भगवान भेटलै जे जिज्ञासा केलखिन तऽ समस्त भारत के ऋषि मुनि सूत जी से जिज्ञासा करै छथिन कि भगवान सर्व

अहाँ विद्वान छी अहाँ समस्त अहाँ समस्त वेद और शास्त्र के ज्ञाता छी अहाँ सब कुछ बुझे वाला छी कियाकि जे भगवान के बुझ लेला वो सब कुछ बुझे वाला हो जाए छै कियाकि भगवान के बुझ लेला के बाद में और कुछ बुझवाक शेष नहीं रह जाए छै शिल प्रपात कहै छथिन कि भगवान सब कुछ के आधार छथिन भगवान सब कुछ के मूल छथिन सब कुछ भगवाने से प्रकट होइ छै तऽ जे भगवान के जानि गेला ओ सब कुछ जानि गेला तऽ ऋषिगण सब सूत जी महाराज से कहै छथिन कि हे प्रभु अहाँ सब कुछ जाने वाला छी सब कुछ बुझे वाला छी हे प्रभु अहाँ एहन कथा सुनाओ कि सब लोग संसार के दिव दग्ध जीव संसार के दुख से मुक्त हो जाए और सब प्रकार के बंधन से मुक्त भ जाय एहि संसार में बहुत प्रकार के बंधन होइत अछि वास्तव में हम आत्मा छी लेकिन एहि आत्मा पर पंचभूत रूपी शरीर के बंधन जन्म से माता के बंधन पिता के बंधन

फेर जतऽ काज करू तऽ ओतऽ मालिकके बन्धन बियाह भऽ जायत तकर बादमे कनियाके बन्धन फेर बच्चाके बन्धन तऽ बहुत प्रकारके बन्धनमे जकड़ल जीव बहुत प्रकारके कष्ट भोगैया प्रायः सब संसारके जीव कलयुगके प्रभावसँ अधर्ममे प्रवेश कऽ गेल अछि सब धर्म के मार्ग छोड़ी अधर्म में प्रवेश क गेल अछि और कुछ व्यक्ति अपना के धार्मिक माने छै लेकिन ओ धर्म उनकर मन के भ्रांति मात्र छै क्या कि धर्म की हो छै से शास्त्र में वर्णन कैल गेल अछि लेकिन आय के मानव वेद और शास्त्र के अनुसार नहीं अपन

अर्थात कलयुग में मनुष्य वेद के मार्ग छोड़ कर अपन ढंग से कर्म करैत छथि और यही कारण से दुखी के प्राप्त भेल छथि मनुष्य जीवन वेद और शास्त्र के अनुसार बितेबाक चाही लेकिन कियो वेद और शास्त्र के सिद्धांत के पालन नहीं करे छथि

और नृत्यगना के अपन आदर्श माने छै ई मनुष्य समाज के पतन नहीं तब की अछि वेद मार्ग बहिष्कृत वेद के छोड़ी आय के मनुष्य पाखंडता के प्राप्त भ गेल अछि जे वेद और शास्त्र में वर्जित कयल गेल अछि ओ सब कर्म करऽ लगला जुआ नशा मांसाहार करऽ लगला और सब प्रकार के पाप कर्म में लिप्त भ गेला क्यों अनजाने में तो क्यों जानी बुझ क पाप कर रहल छै मगर पाप सब क्यों कर रहल छै रास्ता पर चलैत समय में पैर के नीचा में कतेक जीव जंतु आबि कऽ मरि जाइ छै तकर पाप घर में झाड़ू देवे कतेक जीव जंतु के मृत्यु हो जाइ छै तकर पाप खाना बनावऽ समय में ओहि अग्नि में कतेक जीव मरि जाइ छै तकर पाप फेर अगर गर्म पानिसँ स्नान करै छी आ ओ गर्म पानि नालीमे एखन जाइ छै तऽ कुछ जीवके ओ स्पर्श होइत ओ जीव बहुत जीव सब बहुत सारा जीव जन्तुके मृत्यु हो जाइ छै तकर पाप तऽ ई सब कुछ लोग अनजानेमे पाप करै छै आ कुछ लोग कुछ व्यक्ति जे छथि से जू शराब खानामे जा कऽ दारू पी कऽ सिगरेट पी कऽ नशा कऽ कऽ जानबूझि कऽ पाप करै छै तऽ समस्त ऋषि मुनि सूत जी से जिज्ञासा करै छथिन कि हे प्रभु अहाँ कुछ एहन कथा सुनाओ कि सब पापी जीव के उद्धार भ सके और सब प्रकार से दुख से मुक्त भ यदि शंभु वदामि हम गीतम सनत कुमाराय नारदे महात्मना सूजी महाराज उत्तर दै छथिन कि हे ऋषि मुनि हम अहाँके ओ गीत सुनाबऽ जा रहल छी जे गीत सनत कुमार नारद जी के सुनने रहथिन ओ गीत जे सुनि कऽ लोग समस्त पापसँ मुक्त भऽ जाय आओर ओ गीत सुनि कऽ आदमी सब पवित्र भऽ जाइत अछि आओर ओ गीत सुनि कऽ लोक नरक जायसँ बचि जाइत अछि

ई रामायण एक प्रकार के गीत अछि ई गावऽ के ई कहऽ के नहीं गावऽ के चीज अछि बहुत सुंदर कविता अछि तहन किछु लोग पूछ सकै छथिन कि ठीक छै रामायण बहुत सुंदर गीत अछि कि लेकिन ई शास्त्रीय अछि ई प्रमाणिक अछि तखन सूत जी कहै छथिन सर्व वेदेशु सम्मतम ई रामायण सब वेद से सम्मत अछि और हिनका समस्त वेद और शास्त्र से सम्मति प्राप्त छन ई रामायण समस्त वेद शास्त्र के सारयुक्त सिद्धांत अछि आगा सूत जी कहै छथिन सर्व पाप प्रशमनम ई रामायण नामक गीत सुनला के बाद सब प्रकार से पाप से मुक्त भ जाइत अछि और सब प्रकार से पाप से मुक्त भ क ओ व्यक्ति परम पवित्र भ जाइत अछि ओना पवित्र होबऽ के आरो कुछ साधन अछि जेना गंगा में स्नान केला से सेहो मनुष्य पवित्र भऽ जाइत अछि बात सही अछि गंगा में स्नान केला से आदमी पवित्र भऽ जाइत अछि मगर स्नान केला के बाद जखन फेर शहर में अपन घर में आबै छथि तऽ फेर से पवित्र अपवित्र भऽ जाइ छथि फेर से पाप में लिप्त भऽ जाइ छथि लेकिन रामायण नाम के गीत एक बेर जे सुनि लै छै ओ हमेशा हमेशा के पवित्र हो जेता मगर ध्यान से सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारकम और रामायण सुनने वाला व्यक्ति सब प्रकार के ग्रह से सेहो मुक्त भ जाइ छै बहुत लोग कहे छथिन कि हमरा शनि ग्रह लड़ैया तो बहुत कुछ कहे छथिन कि हमरा मंगल के ग्रह वो सतावैया लेकिन तो सूर्य जी महाराज ऐलान करे छथिन कि जे रामायण नाम के, के गीत जे सुन लेता एक बेर से समस्त प्रकार से के ग्रह से मुक्त हो जाता और बाद में वो खुद एक प्रकार के ग्रह बन जाता जना कि ध्रुव ग्रह आगा सूत जी कहै छथिन रामायण सुने वाला व्यक्ति अपन जीवन के छोटका और बड़का दुनू प्रकार के पाप से मुक्त हो जाइत अछि एहि संसार में दू प्रकार से लोग पाप पाप करै छै एकटा बड़का आ एकटा छोटका एक छोट छिन पाप आ एकटा बड़का जे क्वांटिटी में होइ छै तो रामायण सुने वाला व्यक्ति अपन सब प्रकार के पाप के भसीभूत क क और परम शुद्ध भ जाइ छै आ बाद में रामायण सुने वाला व्यक्ति अब अतेक पवित्र भ जाइ छै कि जतेक जतेक एकटा तीर्थ होइत अछि जेना केओ व्यक्ति अगर कोनो तीर्थमे जाइए आ तीर्थके दर्शन कऽ कऽ पवित्र भऽ जाइए तेना ही रामायण सुनैवला श्रोताके जे केओ व्यक्ति दर्शन कऽ लैए दर्शन करै मात्रसँ ओ पवित्र भऽ जाइत अछि तऽ रामायणके गीत एहन गीत अछि आओर रामायण सुनऽवला व्यक्ति धन धान्य भुक्ति मुक्ति ई सब प्रकारसँ युक्त भऽ जाइत अछि रामायण एक बहुत बड़का इतिहास अछि वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले वेद के रचना केलखिन लेकिन वेद के ओ सब सबको नहीं समझ सके चले तखन वेद के समझ के लेल उपनिषद के रचना केले लेकिन आगा जाकर उपनिषदो उपनिषदो जे छै से बहुत आदमी के बुझे में असुविधा भेलै तखन पुराण के रचना कयल गेल पुरानो बहुत व्यक्ति के पढ़ो में कठिनाई हो चलन है तहन वेद व्यास इतिहास के रचना कल और भारत में दूटा सबसे बड़का इतिहास एक रामायण और दोसर महाभारत एहि प्रकारसँ रामायण एकटा इतिहास अछि जकरा बुझनाइ बहुत आसान अछि रामायणमे कुल सातटा कांड अछि गीतामे अध्याय भागवतमे स्कंद और रामायणमे कांड होइत अछि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के चरित्र के सात टा भाग में बांटल गेल अछि रामायण के कुल सात टा कांड एहि प्रकार से अछि पहिला अछि बालकांड बालकांड के आचार्यगण सब जड़ कहलखिन है मूल अगर रामायण के अगर एकटा गाछ मानल जाय तऽ बालकान ओहि गाछक जड़ि छै कियाकि बालकानमे भगवानके जन्म भेल छनि आओर कोनो चीजक जन्म जे छै से ओहि चीजक मूल्य होइ छै तऽ पहिल अछि बालकांड दोसर अछि अयोध्या कांड अयोध्या कांड ओहि गाछक थर अछि आ तेसर अछि अरण्य कांड अरण्य कांड ओ रामायण रूपी गाछक डाय अछि और चौथा अछि किसकिधा कांड किसकिधा कांड ओ रामायण रूपी गाछक पत्ता अछि पात पांचवा अछि सुंदरकांड सुंदरकांड ओहि गाछक फूल मानल गेल अछि और छठा अछि लंका कांड लंका कांड ओ रामायण रूपी गाछक फल कहल गेल अछि फल तो बाकी सब तो ठीक है लेकिन लंका कांड के फल कहल गेल अगर देखल जाए तऽ लंका कांडमे विनाशके छोड़ि आओर किछु नहि भेलै रावणके विनाश रावणके सेनाके विनाश विनाशे विनाश लेकिन ओहि लंका कांडके फल कहल गेल अछि तऽ की विनाशे फल छै तहन एक संत उत्तर दै छथिन लंका कांडमे जतेक लोकके मृत्यु भेलनि जे लोग मरला से भगवान के उपस्थिति में मरला और भगवान के देखित मरला और शास्त्र के सिद्धांत अछि गीता में भगवान कहने छथिन यम यम वापी स्मरण भावे तजे तंते क्लेवरम अर्थात अंतमति सोगति मृत्युके समयमे मन आ बुद्धि जाहि चीजमे लागल रहै छै अगिला जन्म ओहि ओहि हिसाबसँ प्राप्त होइ छै तऽ लंका कांडमे जे सब मारल गेला सब भगवानके उपस्थितिमे मरला आओर भगवानके देखैत मरला भगवानके स्मरण स्मरण करैत मरला आओर सबके सब मरैवलाके भगवानक साकेत धाम मुक्तिके प्राप्त कऽ गेला

तऽ मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ मुक्ति हो मुक्ति प्राप्त करैके प्रयास करैके चाही एहि संसारमे रहऽके लेल नहि आयल छी लेकिन कुछ लोकके ई संसार बहुत नीक लागै छै सात सात जन्मके कसम खाइ छै कि सात सात जन्म तक रहब लेकिन ई संसार रहऽ योग्य नहि अछि एहि संसारमे आयल छी एकमात्र मुक्ति प्राप्त करऽके लेल आगा गोस्वामी जी कहै छथिन जे एहि संसारमे सुख नहि छै एहि संसारसँ केओ सुखी नहि भऽ सकैए किएकि एहि संसारमे सुखी मने सुख छैहे नहि आगा वर्णन करै छथिन कि एक बेर कछुआके देह पर केस संभव अइ हालांकि कछुआ के देह पर कखनो केस नहीं भ सकैया लेकिन गोस्वामी जी कहे छथिन कि मान ले कि एक बेर संभव है कि कछुआ कछुआ के देह पर केस भ जाए बर्फ में आग लग जाए बर्फ में आग लग सके छै बर्फ में कखनो आग नहीं लग सके छै लेकिन तैयो कहे छथिन गोस्वामी जी के मान लिया कि बर्फ में आग लग जाए माटिके पेरलासँ तेल निकलि जाय ई माटिके पेरलासँ तेल नहि निकलि सकैए लेकिन मानि लिअ कि माटिके पेरलासँ तेल निकलि जाय तऽ कछुआके देहपर केश सम्भव छै बर्फमे आगि सम्भव छै माटिके पेरलासँ तेल सम्भव छै लेकिन एहि संसारसँ एहि भौतिक संसारसँ सुख ई असम्भव छै एहि संसारसँ कखनो सुख नहि प्राप्त भऽ सकैए लेकिन तैयो हमसभ एहि संसारसँ सुखी प्राप्त करैके कोशिश करै छी अपन पत्नीमे अपन पतिमे अपन बच्चामे अपन काजमे ऑफिसमे हर जगहसँ सुख खोजैके प्रयास करै छी एहि संसारमे दुःख छोड़ आओर किछु नहि छै प्रहलाद महाराज अपन सहपाठी

कि लिअ एहिमे से रस निकालि लिअ तऽ ओहिमे से ककरो रस नहि निकलि सकैए तऽ तेनाही एहि एहि संसारसँ सुख खोजयके मतलब भेलै कि चिबायल चीजके फेरसँ चिबेनाइ तऽ चिबायल चीजमे से कखनो रस नहि निकलि सकैए जेना खखरीमे से कखनो अन्न नहि निकलि सकैए खखरीके कतबो लोक कुटाए कतबो पीटाए कतबो मेहनत कराए तऽ खखरीसँ की चाउर निकलि सकै छै कियाकि खखरीमे चाउर छैहे नहि तऽ तेनाही एहि संसारमे कतहु सुख नहि छै सुखके मात्र भ्रान्ति छै असली सुख असली आनन्द तऽ साकेत धाममे भागवत धाममे भगवानक धाममे छै आध्यात्मिक जगतमे आ आध्यात्मिक जगतके जे सुख आओर आनन्द छै तकर छाया मात्र एतऽ छै एक बेर एकटा रानी स्नान करऽ गेली आओर अपन हारके अपन जे गर्दनमे हार रहनि तकरा एकटा खुट्टी पर टाँगि देलखिन आओर रानी गेली स्नान करऽ जखन स्नान करऽके बाद जहन जे अयली तऽ देखै छथिन कि खुट्टी पर जे हार टाँगने रहथिन से नहि छै कियाकि ओ हार जे छै से एकटा कौआ लऽ कऽ उड़ि गेल तऽ रानी बहुत दुखी भेली आ रानी बहुत कानऽ लगली राजाके पता चललनि कि रानी बहुत दुखी छथि कान कानि रहल छथि तऽ राजा अयली अयला रानीके पुछलखिन जे अहाँ किया कानै छी तकर रानी कहलखिन अपन दुःख जे हमर ओ हार हरा गेल राजा कहलखिन तऽ अहाँ एकटा छोट छिन हारके लेल किया कानै छी अहाँ अपने आपके जम के छी अहाँ रानी छी अहाँ लगमे बहुत ओहन ओहन हार बहुत अछि अहाँ कैला दुखी होइ छी बहुत हार भऽ जेतै रानी कहै छथिन नहि हमरा उएह हार चाही औरतके स्वभाव हमरा उएह हार चाही अब राजा परेशान हो गया तो राजा के तहन अपना पूरा राज्य में घोषणा करऽ पड़ल कि जे कियो ओ रानी के हराल हार जे तय कहता तिनका हम आधा राज्य दऽ देबै अब राज्य के प्रत्येक लोग प्रत्येक व्यक्ति ओ हार के खोजे लगला एक दिन एक आदमी रास्ता से जात रहे आ बहुत रौद में वो तप्त भ गला एक गाछ के छाहर में वो आराम कर लगला आ वही गाछक बगल में एक बहुत बड़ा नाला छे नाला मने एक पोखर जना छे तालाब ओहि पोखरिमे ओहि राज्यके जतेक गन्दा पानि छलैए से ओही डबरामे बहै छलैए आबि कऽ जमा होइ छलैए तऽ बहुत गन्दाके ओ डबरा छलैए आ ओहि डबरामे जे पानि छलैए ओहि पानिमे ओ व्यक्ति देखलकै कि ओ जे रानीके जे हार छै से चमकै छलैए तहन हुनका मोनमे भेलनि कि चलू राजा घोषणा करै छथिन कि हमर आधा राज्य भेज हमरा भेट जायत ओ की केला ओ जे व्यक्ति छला से ओहि डबरामे कूदि गेला ओ हारके ताकऽ लगला लेकिन जखने ओ डबरामे कूदला कि ओ हार ओतऽसँ लापता भऽ गेलै आब ओ खोजि रहल छै एनाही कऽ कऽ खोजै छलथि आ बहुत परेशान भऽ कऽ तऽ रस्तासँ आओर किछु आदमी एलखिन पुछलखिन एहिमे की करै छी अहाँ डबरामे गन्दा पानिमे तऽ ओ कहलखिन हम अखने अखने ओ जे रानीके जे हार छलैए से हमरा एतै देखल यऽ दोसर आदमी देखलखिन अरे ई हार एतऽ छलैए चलू हमहूँ कूदि जाइ छी अगर हमहूँ ताकै छी अगर हमरा भेट जायत तऽ हमरा आधा राज्य भेट जायत एनाही कऽ कऽ आदमी सब आबैत गेलै सबके पता चलैत गेलै एनाही कऽ कऽ ई वायुके वेगसँ ई समाचार पूरा राज्यमे फैल गेलै आ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति सब लोग आबि कऽ ओहि डबरा में सब ओहि डबरा में खोज रहल छै ई बात राजा के पता चललै राजा देखलखिन कि हमरा ई राज्य के सब प्रजा कतऽ गेल पूछलखिन तऽ केओ कहलकै कि सब आदमी ओहि डबरा में रानी का हार खोजै छै तहन रजो कने रहल गेलनि रजो गेला राजा देखलखिन कि डबरा में बाप रे बाप सबके सब खोज रहल ये राजा सोचला कि ककरो बेकार में भेट जेतै हार तब खाली फोकट हमरा आधा राजे देबऽ पड़त एना करै छी कि हमहूँ कुदि जाइ छी हमहूँ खोजै छी अगर हमरा भेट जायत तऽ आधा राज देबऽसँ बचि जायत

राजाके पुछलखिन राजन अहाँ की करै छी एहि डबरामे अहाँ आओर अहाँके प्रजा सब की कऽ रहल राजा कहलखिन अपन बात केना ना रानीके हारैमे छै तऽ तिकरा सब ताकि रहल छी तहन ओ साधु कहै छथिन अरे अहाँ मूर्ख छी आओर अहाँके राज्यके सब जनतो मूर्ख अछि अहाँ जे हार खोजि रहल छी से एहिमे एतय एहिमे हार नहि छै तऽ ओ कहलखिन राजा पुछलखिन तऽ हार कतऽ छै तहन ओ साधु कहलखिन ओ हार जे अछि से देखियौ ओहि गाछके ऊपरमे टाँगल अछि कियाकि कौआ जहन जे ओ लऽ गेल रहै हारके तऽ ओ एकटा गाछके डाढ़िपर ओकरा लटका देलकै आ ओकर जे छै प्रतिबिम्ब जे छलै ओकर छाया से ओ डबरामे पड़ै छलै पानिमे आ पानिमे देखाइ छलैए जहन ओ पानिमे केओ कूदै छलैए तऽ पानि हिल जाइ छलैए आ हिललाके बादमे ओ हार लापता भऽ जाइ छलैए तऽ तेना ही हमरा सबके एहि संसारमे स्थिति अछि एहि संसारमे सुख नहि अछि खुशी नहि अछि आनन्द नहि अछि असली आनन्द तऽ आध्यात्मिक जगतमे अछि आध्यात्मिक जगतके जे छाया रूपी जे आनन्द एतऽ पड़ैए तकरा सब खोजि रहल छी असली सुख एहि जगतमे नहि ओहि धाममे छै आ ओहि धामके लेल हमरा प्रयास करऽके चाही ई जगत रहऽके लेल नहि छै मनुष्य जीवन भेटल अइ एहि दुआरे कि हम मुक्तिके प्राप्त कऽ सकी जेना विद्यार्थी सब कोनो स्कूल कॉलेज आ यूनिवर्सिटीमे एडमिशन लै छथि ओतऽ भर्ती होइ छथि हुनकर की उद्देश्य रहै छनि कि इसकुलमे जाकऽ भर्ती भऽ कऽ हम जल्दीसँ जल्दी सर्टिफिकेट लऽ कऽ डॉक्टर इंजीनियर बनि सकी आओर एहि इसकुलसँ जल्दीसँ निकलि कऽ हम नौकरी कऽ सकी एहि उद्देश्यके लेल केओ कॉलेज आ इसकुलमे भर्ती होइ छथि केओ एहि दुआरे भर्ती नहि होइ छै कि भर्ती लेलाके बस आब बात आब सब पूरा जीवन एहि स्कूलमे बिताबऽके छै तऽ तेनाही एहि संसारसँ हमरा जतेसँ जल्दी जते जल्दी भऽ सकै मुक्तिके प्रयास करऽके चाही आओर मुक्ति एकमात्र भगवानके कथा सुनिकऽ हैत

आओर बहुत बहुत सारा किछु वर्णन अछि जे भक्तिमे सहायक होइ छै तऽ ओ सब रस अछि तऽ एहि प्रकारसँ सातटा कांड अछि रामायणक आओर सूजी महाराज रामायणके महिमा आगा कहै छथिन

हनुमान जी अपन वज्र के समान नाखून से सेहो एकटा रामायण के रचना केने रहे एक दिन वाल्मीकि जी विचरण करत करत हनुमान जी के पास में गेला और वाल्मीकि वाल्मीकि जी देखलखिन कि हनुमान जी जे रामायण के जे रचना केने छे तकरा गायब क एकदम प्रसन्न होकर नाचि रहल छे हुनकर रामायण के रचना सुनिकऽ वाल्मीकि जी सेहो भाव विभोर भऽ गेला आओर ओहो हुनका संगे नाचय लगला जहन रामायण के गीत जहन समाप्त भेल तऽ तखन जे हनुमान जी बहुत प्रसन्न भऽ गेलखिन वाल्मीकि जी पर आओर वाल्मीकि जी के कहलखिन कि हे वाल्मीकि जी हम अहाँसँ आइ बहुत प्रसन्न छी अहाँ जे चाही मांगी हमरा से मांगि लिअ तहन वाल्मीकि जी कहलखिन जे हम अहाँसँ जे मांगब से देब हम आइ बहुत प्रसन्न छी अहाँ पर जे चाही मांगि सकैत छी तहन वाल्मीकि जी सोचलखिन से भगवानके योगसँ भगवान जी सोचलखिन कि हमहूँ रामायणके रचना केलहुँ हेँ आओर हनुमान जी सेहो रामायणके रचना केलथि हेँ लेकिन हनुमान जी के रचना अत्येक सुंदर छनि कि ई जहन जे दुनू रामायण जहन जे जगत में रिलीज हेतै तऽ तकर बाद में हमर रामायण के जे महिमा अइ से कम हो जायत और हिनकर म- रामायण के महिमा ज्यादा हो जेतै कियाकि हिनकर बहुत सुंदर नीक महिमा छनि हिनकर रामायण के तहन वाल्मीकि जी की कहै छथिन अगर अहाँ हमरासँ प्रसन्न छी अगर हमरा किछु देबऽ चाहै छी तऽ एकटा बात करू अहाँ अपन रामायणके एहि पोखरिमे बहा दियौ हनुमान जी की केलखिन अपन जे रचना कयल रामायण छलनि हेँ तकरा एकटा डबरामे पोखरिमे भसा देलखिन भसा भसलाके बादमे फिर तकर बाद कहै छथिन हनुमान जी वाल्मीकि जीसँ कि अहाँ हम नहि सोचने छलियै कि अहाँके बुद्धि एहन हैत अहाँके बुद्धि तऽ कलयुगके जीव जकाँ अइ आ ताहि दुआरे हम अहाँके श्राप दै छी कि अहाँके जन्म कलयुगमे हुए तऽ हनुमान जीके श्रापके कारण वाल्मीकि जीके जन्म कलयुगमे तुलसीदासके रूपमे भेलनि भविष्य पुराणमे वर्णन अछि कि तुलसीदासके माताके नाम हुलसी देवी आओर पिताके नाम आत्मा राम दुबे ई सब उत्तर भारत के रहे वाला छलै तुलसीदास के माता हुलसी देवी के इच्छा रहन कि हमरा गर्भ से एकटा एहन बालक के जन्म हुए कि ओ पूरा संसार के तारि सके संसार के उद्धार कर सके और ठीक तहिना भेलै

अपन बहुत ख्याल राखू और राम कथा के सुनू अगला सत्र में सुनू और अपन जीवन के धन करू श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।